Qabel kont għal-lum
Merħba, sinjuri, s-sib fil-axija u da s-sibt, għan ispiċaw daqxie. Daqsxejn differenti x'taħseb? Għaliex għandna magħna persuna li suppost se tniżżel bis-sima. Sinjuri, għalikom Valenti għaliex suppost. Għalfejn differenti?
Oh, ma jien naf il-ħator. Ibda, saqsija. Sa din jiena nafha, x'jiena nafha żgħira. Nafha żgħira. Valentina Rossi żgħira kif kienet? Dejjem tiġri 'l hemm u 'l hawn ma' ommha involuta fl-affarijiet, jiġifieri xejn differenti. Kienet tkun hemm imma wkoll, hi ġust tkun hemmhekk, hux veru? Eħe, le, ma kont inħobb u nieħu pjaċir nara l-affarijiet u. Tista', u infatti hi.
Meta xi ħadd jistaqsik inti x'taħdem, x'tgħidilhom? Li naħdem f'xena kreattiva u ta' divertiment għax il-verità ħafna mill-affarijiet li nagħmel. Ma' Jobs Plus x'inti mniżżla? naħseb mhux biċċajt, naħseb sales u marketing għandi miktub, imma l-verità da kuxxu. Ma x'inhi dik il-ħaġa li tixtieq tagħmel? Qed tagħmel dak li tixtieq jew? Kważi kważi iktar mill-li xtaqt, għax ovvjament f'da xogħol dejjem isu jinħoloq xaġa ġdida. Eżatt, u isek hekk tajt lenti toqgħod lura mbagħad. Nizzew qaqqattu.
Valentina Rossi, jafek? U nistgħu ngħidu li jħobbuk kulħadd għax ma tantx tisma' nies jgħidu kontri. Għaqqas niża.
Ġejt il-dowlek. Hija rari, eh?
Għax in-niża bejnietkom. Kollox wartu żgħar.
Bid-dinja.
Li ma sens. Le, mhux vera. I mean, ikun hemm min taraħ qudiem il-kamra jitħaqlek u mbagħad wara ma jkellmekx, ġifieri f'din ix-xena naħseb l-importanti l-onesta u Tagħraf minnu vera iridlek il-ġid tibgħatlek fuq darek, fimt? Ejja, ejja.
Waqqa.
Waqqa tri, waqqa tri. Liem hu dak il-mument fil-karriera tiegħek s'issa li tgħid, dan huwa fejn kont it-top jiena? Mhux bilfors bħala talent, li ħassejtek. Ħa ngħidlek, tant jinbidlu affarijiet illi kull qisu milestone li jkolli differenti ngħid da, da kien it-top għax meta kont għadni żmien nimmodella, u kont irbaħt l-awards għat-tilla għal Ludatov imma ovvjament iktar ma tikber il-goals dejjem jinbidlu u tevolvi ġifieri naħseb ġust nieħu pjaċir kull ħaġa li jirnexxili nagħmel milli ngħid dak kien it-top għax imbagħad isek teħelem u tajt u issa milt u isek tiġi naqa' lazy. Jiena narak meta nisimgħek illi inti kburija li inti Maltija. U veru da jekk tħossu kburija li inti Maltija. Jiena għalija Malta sabiħa wisq, insiefer u nimmissjah għal Malta alla volja nħobb insiefer. Inħobb ħafna t-salzett Malti u nixtieq li jkun xi ħaġa li l-Malti. Darba dawk iċ-ċikkulata tal-ġbejn ġieli. Eżatt.
Inħobb, inħobb aħna il-pajjiż tagħna uniku ħafna u mhux ġest tal-history imma anke affarijiet tal-ikel u hekk allura għandhom bżonn. Lingwa, lingwa xi ħaġa.
Ukoll, ukoll.
Waqqas hawn ma ħalli nkompli ċ-ċokla. Tħoss li aħna l-Maltin għandna biżżejjed opportunitajiet hekk irridu? Għandna ta', għandna.
Li trid tagħmel huwa ma toqgħodx lura u dejjem tintaqa' ma' nies ġodda. Llum il-ġurnata ħafna barranin jiġu jaħdmu Malta, ġifieri Ara kemm hawn films illi jiġu jaħdmu Malta u dawk in-nies tista' tintaqa' magħhom, taħdem magħhom u forsi tmur taħdem barra Malta wkoll.
Tista' tkun fil-ħara fuq min iddur. Fil-mera.
Għax int biss tista' toħroġ mill-ħmmm tiegħek stess. Jien hekk nemmen. Roża m'għandhax fuq min iddur. U le għandi ta' jħasa u kull imma jien id-deq nimla n-nis bil-ħin tiegħi. Valentina u xemat. Da xinu proġett ġdid? Xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel u imnalla sibt ġaħat li jħobb ix-xemat qasem nħobbhom jiena, xogħol meta naħdmuha flimkien. Mela ma tagħmilx reklami klandestin. Nħobbu u naraw x'inhuma dawk l-irwejjaħ li jfakkruk f'xi ħaġa. Ġifieri eżempju riċentament tal-figolla konna minn. Spera li ma tagħmilx tas-seven li għedna kemm insemmu. Le, le, dik.
Dik le. Ta' min ħa nxomm biex nagħmilha. Għam istek tagħmel waħda ta' xemgħa meta tkun fil-ħara, eżatt. Le, le. Għandi waħda, isma' hi Kalli. Tfal, bħala persuna pubblika, f'diversi oqsma tħossok responsabbli lejn min hu iżgħar minnek? Iva, ħafna. Llum il-ġurnata trid tagħti eżempju tajjeb 'l dawk li jsegwuk u għax jaħsbu li kollox vera perfett meta fil-verità l-realtà mhijiex dik. Tal-aħħar sa, tal-aħħar. Issa, din hi serja sewwa. Hemm xi kawża? Illi tħoss li inti bħala Valentina lesta li toħroġ rasek għaliha. Naħseb xi ħaġa li tibqa' stigma u xorta titkellem kemm titkellem qatt biżżejjed hija saħħa mentali, speċjalment fix-xena tagħna. E, iktar ma titkellem iktar tkun onestu tagħmel iktar awareness u.